Hello, CTL Technology nan kut kan tlaih hna. Atutan cu zei kong dah ka chim lai ka ti si ahcun kan phone ti chung kan thlak tikah zeitindah kan phone kha kan kham khawh lai timi kha phunruk in van langhter ka duh. Nai hrawng hrang a phone ti chungah a thlah i a phone a cil ruangah a van kan piah a van ka piah mi te a van khal men um pa ca hi video tuah hi ka lungah hung chuahnak si. Ka zong na tong ve kho men, kei zong ka tong ve kho men. Cucahcun kan ton tikah kan tuah dingmi kha tutan ah a herh bakmi paruk in van langhter ka duhmi si. Ti chung kan thlak tikah siseh kan phone a cir tikah siseh atu lio cu fur caan a si bantukin kan phone kha a cir sia cun a rawk si ko fak deuh a cir sia cun remh khi har ngai cangmi si. Cucacun kan thlak le cangka tiin a pakhatnak cam ah kan phone kha kan char colh i puanchian maw silosile kan angki kan bawngpin maw pakhat khan a romi kan hnawh dih lai maka kha a biapi taktakmi si cucaah cun zeitindah kan tuah dingmi si timi phunruk kha kan zoh hna lai ka youtube channel te hi subscribe le apong ummi darkheng le all timte ka hme pek ve law cun ka facebook page mi ctl technology te zong hi like ka hme pek ve te kan A pakhatnak cam ah kan tuah dingmi cu power kan off lai. Mi cheukhat cu kan phone ah ti chung tlak te kan lungre thei le zei kan tuah lai timi kha a ruak kan thei lo le ah, kan hmeh thul, kan on thul, kan tuah thul tikah mah kha a ṭha lo. Kan phone i kan phone chung i ti poh kha ah, kan phone chung a rak lut ti le ṭha ti lo. Cucaah cun pakhatnak cam ah kan tuah dingmi cu na phone ti chung a lut na theih bak in power na off colh lai. Cun a pahnihnak ah na tuah dingmi cu phongh awk a ṭhami a cover siseh, cun a battery siseh, memory ka saseh sim ka saseh kha vialte kha na phongh dih lai na phongh dih lai i a dang tein na chiah lai na hnawh piak dih lai cun atu hnu phone a chuakmi cu battery te hna phongh kho si lo caah ai phong khomi cu a cover le sim kat le memory kat lawng si caah makha a biapi taktakmi a pahnihnak ah phongh dih dingmi kha pahnihnak van chim ka duhmi si. Pathumnak ah zeidah na tuahpiak rih lai kan ti si ahcun mah khakha na phongh dih hnu na hnawh dih hnu ah khan cun khoika dah na chiah lai kan ti si ahcun fangfak pung chungah kan chiah lai fangfak lak kan chiah lai fangfak hi ti a dawp khomi thilri pakhat a si caah fangfak lakah kan rawn colh lai a ṭhami a ṭha a ṭhatnak lebang ahcun rial khawh kami a hung lum pah mi te chung kan chiah kan cun a rau colh cucaah cun kan tawng lalak la lo a tlawm bik nikhat ni hnih tal kan hngah hnu ah kha kan phone kan chuah lai i kan van bunh dih ṭhan lai i kan on kan on ṭhan lai le a nga la nga lo kha maka a tlawm bik ni hnih hnu hrawng ah zoh te ding si a pali na aa chim ka duh mi cu zeidah si kan ti si ahcun kan phone ti chung a tlak tikah kan van on ya on khawh lo tikah micheu ka cu tun kan hmang makhakha mei ah tun bak lo ding si kan phone ti a ro hlan chung pohpoh cu tun bak lo ding makhakha a pali nak ah a biapi taktak mi van chim ka duh mi si a panga nak ah chim ka duh mi cu na phone kha khalo te hna a power te hna cun a volume te hna kha atu le tu na hmet na lek la lo hmeh le le hmeh le lek lo ding cun na phone kha ti a lut cang ti in ti tla se hi ti phun khi ti khin thin piak in khi ti khin zei kan ti lai hlop ke cawlter lo ding si mak kha be pi tak tak khati na thin piak si acun ti kha tla thu nga lo le na phone chung ti tu kha ke alut di le lam la le na thim piak bak la lo cun a khalo te pawl khan nan phat na lek bak la lo ma kha a panga na van chim ka duh mi si cun a donghnak a paruknak ah van chim ka duh mi cu a atunai a cung lei ka van chim mi panga vialte kha na tuah kho di na zul kho di si si cun ma kha na phone kha a tha tiin na hman khawh ṭhan lai. Le cu i a ngah lo sisi ahcun dawr dawr ah maw a remhtermi san ah maw makha na va zohter hna lai. Makha kha a paruknak ah van chim ka duhmi si. Si ahcun kan phone ti chung tlak tikah zeitindah kan kham lai timi kha hi video na zoh in na theih cang lai ti zumhnak ka nei. Cucaah cun hi ka video te na zohmi cungah lunglawmhnak tampi ka nei. Like, follow, subscribe zong in ka bawk hrim ti zong kha sawm kan duh hna. Bye bye.